אויב איך לייג עס אוועק אין א איי אר עי קען איך זאגן פאר די גאווערמענט אויף מיין טעקס ריטורן איך האב טאקע פארדינט וויפיל כ'האב פארדינט אבער למעשה פֿינף טויזנט דאלער פון דעם איז געגאנגען פאר די איי אר עי ממילא באקום איך פאר דעם א טעקס דידאקשן. דעמאלטס גייסטו באצאלן אויסער די טעקס א טען פערסענט עירלי וויטדראול. אבער דו האסט די זעלבע פראבלעם אז דו קענסט נישט ארויסנעמען די געלט פאר עידזש פֿיפֿטי נײַן און א האלף. דו האסט קיין שום לאו אין די IRS זאלסט מעגן ארויסנעמען געלט פון דיין IRA אויף צו חתונה מאכן. קענסט נעמען א טריפ וויקעישן מיט דיין גאנצע פעמילי ערגעץ און ס'קאסט דיך געלט קענסטו פון דארטן אויך נעמען, פארדעם אויך נעמען די לאון. ווען דו ביסט צוואַנציק פינף און צוואַנציק יאר דארפסטו וויסן א חלק פון דיין געלט דארף אויך ווערן אוועקגעלייגט אז דו זאלסט קענען האבן אין די עלטערע יארן געלט בעזר השם. ס'איז אריינגעקומען א קוועשטן וואס איך גיי אביסל ארומרעדן פון דעם. און ביי די וועי, צו שיקן קוועשטנס פאר די פראגראם עיט פאר פייוו פייוו סעווען טו וואן טו וואן טו שיק א טעקסט מיט דיינע קוועשטנס, נישט קיין וואויס נאוט, נאר א טעקסט, נישט קיין וואויסמעיל און נישט קיין וואויס נאוט, נאר א טעקסט, און מ'וועט פרובירן אנצוקומען ווי ווייט מעגליך צו אדרעסן קוועשטנס. סאו די קוועשטן וואס איך גיי היינט אדרעסן איז אזוי, א מענטש פרעגט אזא קוועשטן. קודם שכויעך פאר די גוטע קלארע שיעורים וואס די געסט אויף קול מבשר, איך לערן אסאך פון דעם און אסאך אימפארטענט און אינטרעסטינג נאלעדזש, שכויעך. אקעי. איי וואנטעד טו עסק, אויב אינוועסטן אדער סעיוון חתונה צו מאכן קינדער אדער צו קויפן א הויז דורך א פאר אוואן קעי אדער א ראט איי-אר-עי איז א גוד אפשן, אר אנלי אינוועסטינג דורך רעגולער עס ענד פי? ווייל איר זעהט אויף די שיעורים רעדסטו נישט צו סאך פון דעם און ער גייט א גאנצע אריכות פון וואס ער מיינט אז ס'קען זיין די בענעפיטס פון עס. אקעי. נישט יעדער איינער וואס איז איצט דא ווייסט וואס ס'מיינט א פאר אוואן קעי ווייסט וואס ס'מיינט א ראט איי-אר-עי סאו לאמיר ארומרעדן קודם וואס מיינט א פאר אוואן קעי און וואס מיינט א איי-אר-עי. לאמיר אנהייבן מיט א איי-אר-עי. א איי-אר-עי בעיסיקלי איז א. מינע וועג פונען וועסטן, ס'איז נישט קיין פראדוקט, ס'איז מער א טייטל, דאס מיינט א נאמען, ס'איז דא א וועג וויאזוי איך קען עפענען א אקאונט ביי אין באנק לאמיר זאגן אויף מיין נאמען חיים עקשטיין עפענט א אקאונט, נאכדעם דא נאכדעם איז דא א אנדערע וועג וויאזוי דו קענסט עפענען א אקאונט דורך א איי אר עי, דאס מיינט אין אנדערע ווערטער אז איך לייג אוועק די געלט מיט א טייטל איי אר עי חיים עקשטיין, אן ביהעף אוו די איי אר עי פאר חיים עקשטיין. וואס מיינט א איי אר עי? א אינדיווידזשועל ריטייערמענט אקאונט. דאס מיינט איך לייג אוועק די געלט פאר ריטייערמענט. וואס איז די חילוק וויאזוי איך עפען עס? איז דא געוויסע לאוס, געוויסע רולס פון די איי אר עס, וואס אויב ס'איז א איי אר עי, באקום איך די טעקס פעיווארעבל טריעטמענט? באקום איך געוויסע בענעפיטס וואס איך באקום נישט אויב ס'איז אויף מיין נאמען? למשל, לאמיר זאגן איך לייג אריין פֿינף טויזנט דאלער אין א IRA, איז די פֿינף טויזנט דאלער קען איך דידאקטן פון מיין טעקסעס, ס'איז אזוי ווי איך וואלט פארדינט פֿינף טויזנט דאלער ווייניגער. אויב איך לייג עס אויף מיין נאמען דארף איך קודם פארדינען די פֿינף טויזנט דאלער, צאלן אויף דעם טעקסעס, נאכדעם קען איך עס אוועקלייגן. אויב איך לייג עס אוועק אין א IRA קען איך זאגן פאר די גאווערמענט אויף מיין טעקס ריטורן איך האב טאקע פארדינט וויפיל כ'האב פארדינט אבער למעשה פֿינף טויזנט דאלער פון דעם איז געגאנגען פאר די IRA ממילא באקום איך פאר דעם א טעקס דידאקשן. כ'האף ס'איז קלאר. די פראבלעם איז נאר אז ווען דו גייסט ארויסנעמען די געלט שפעטער גייסטו באצאלן אויף דעם פולי טעקס סיי אויף וויפיל ס'איז געוואקסן און סיי וואס דו האסט אריינגעלייגט ווייל דו האסט נאך קיינמאל נישט אריינגעלייגט קיין דו האסט נאך קיינמאל נישט געצאלט קיין געלט פאר דעם וואס דו האסט אריינגעלייגט ממילא גייסטו דעמאלטס צאלן טעקסעס אויף דעם. אויסער דעם, פארוואס די גאווערמענט איז מסכים דאס צו טון איז, ווייל זיי ווילן דיך, צו זיי ווילן, צו מען קלאמפערשט זיי ווילן, נישט קיין חילוק וואס, זיי ווילן דיך העלפן פאר דיין ריטייערמענט, זיי ווילן אינקארעדזשן מענטשן אוועקצולייגן געלט פאר די עלטערע יארן, זיי ווילן נישט ס'זאל פאלן א לאסט אויף זיי, וואטעווער ס'איז, זיי ווילן אז דו זאלסט אוועקלייגן געלט פאר דעם. יעצט כדי דאס צו טון, לימיטן זיי דיך ווען דו קענסט פון דעם ארויסנעמען דיין געלט. און דו קענסט נישט ארויסנעמען דיין געלט פאר עידזש פיפטי ניין און א האלף, ביי ניין און פופציג א האלב יאר קענסטו אנהייבן ארויסצונעמען געלט, און פארשטייט זיך אזויווי אונז האבן געשמועסט ווען דו נעמסט ארויס דעמאלטס די געלט צאלסטו טעקסעס אויף אלעס וואס דו האסט ארויסגענומען. אויסער דעם, טאמער ווילסטו ארויסנעמען די געלט פאר דעם, דעמאלטס גייסטו באצאלן אויסער די טעקס א טען פערסענט ערלי ווידראול פענעלטי, דאס מיינט אז זיי גייען דיך געבן א פענעלטי פון צען פערסענט, האסט אריינגעלייגט, לאמיר זאגן אז דו האסט הונדערט טויזנט דאלער דארט, דו גייסט צאלן וואטעווער טעקסעס דו גייסט צאלן און אויסערדעם באצאלסטו נאך צען טויזנט דאלער ווייל דו האסט ארויסגענומען די געלט פאר די צייט. דאס איז א טראדישענעל איי אר עי. יעצט אויסער דעם איז דא א אנדערע מינע איי אר עי וואס די איי אר עי ווערט אנגערופן א ראט איי אר עי. וואס איז די חילוק פון א ראט איי אר עי און א טראדישענעל איי אר עי? די חילוק איז, א ראט אייערע באקומסטו נישט קיין שום טעקס דידאקשען אויף דיין פֿינף טויזנט דאלער. האסט אריינגעלייגט פֿינף טויזנט דאלער איז עס געווען עפטער טעקס דאלערס. אבער ווען די געלט וואקסט צאלסטו נישט קיין טעקסעס אויף די געלט וואס ס'וואקסט. אבער דו האסט די זעלבע פראבלעם אז דו קענסט נישט ארויסנעמען די געלט פאר עידזש פֿיפֿטי נײַן און א האלף. ק, דאס איז א IRA. א IRA, א טרעדישענעל IRA, און א ראט IRA. יעצט איז דא א אנדערע זאך וואס ווערט אנגערופן א פאר אר וואן קעי. א פאר אר וואן קעי האט זייער אסאך סימילעריטיס צו א IRA, ס'האט אסאך חילוקים אבער אסאך סימילעריטיס, אבער די עיקר זאך פון א פאר אר וואן קעי איז א פאר אר וואן קעי געמאכט געווארן פון א קאמפעני, דורך א קאמפעני, און געווענליך איז עס די קאמפעני פאר וועם דו ארבעטסט, און די קאמפאני אנשטאטס דיר באצאלן שיקן זיי געלט פאר די פאר און וואן קעי, דאס ווערט אנגערופן א סעלערי דיפירל, זיי נעמען אראפ פון דיין סעלערי און זיי דיפירן עס אריין צו די פאר און וואן קעי, סאו לאמיר זאגן דו פארדינסט הונדערט טויזנט דאלער נעמען זיי אראפ לאמיר זאגן צען טויזנט דאלער פון דעם און די צען טויזנט דאלער שיקן זיי אריבער צו די סעט-אפ וואס זיי האבן געמאכט, איך וויל נישט אריינגיין אין צופיל דיטעילס יעצט, מען קען האבן א אנדערע שמועס אויף דעם, וויאזוי די סעטאפ ארבעט, און ווי די געלט איז אינוועסטעט, און וויאזוי ס'איז אינוועסטעט, באט דאס איז נישט קיין שמועס וואס איז, דאס דארף זיין א עקסטערע שמועס פאר זיך, אבער למעשה שיקן זיי עס אריין צו די פאר און וואן קעי, וואס האט בעסיקלי אלע לימיטעישאנס אזוי ווי די איי אר עי, ס'איז דא אזא זאך וואס הייסט א ראוט פאר און וואן קעי, ס'איז כמעט נישט דא מענטשן וואס נוצן עס, כ'זע אסאך מאל אז מ'נוצט עס ווען מ'איז א אייגענע בעל באס פאר זיך אן קיין ארבעטערס, דאס ווערט אנגערופן א סאולאו פאר א וואן קעי, באט ווען מ'איז אליין פאר זיך סאולאו איז עס איז עס איז דא אזא סעט אפ וואס איך זע אסאך מאל אז א א ראוט פאר א וואן קעי, באט רוב מאל איז עס נישט קיין ראוט פאר א וואן קעי רוב מאל איז עס א טרעדישענעל פאר א וואן קעי. סאו יעצט האב איך ענק געגעבן א קרעש קורס פון אפאר מינוט וואס איז א IRA, וואס איז א ראוט IRA, און וואס איז א פאר א וואן קעי, און וואס איז א. רוט פאר א וואן קעי. וכאן הבן שואל מאי אביו, אקעי עס איז נישט קיין בן און איך בין נישט קיין אביו אבער דא האט געפרעגט דער איד אזוי, דער איד פרעגט פארוואס זאגסטו נישט אז א מענטש זאל אוועק לייגן צו חתונה מאכן די קינדער און אדער קויפן א הויז דורך א פאר א וואן קעי אדער דורך א רוט איי אר עי ס'איז א גוטע אפשען קען זיין א גוטע אפשען אפשר פאר די צוויי גאולס אקעי. די סיבה פארוואס דער מענטש וויל אזוי שטארק אויף די וועג עס טוהן זעה איך שרייבט ער דא, ס'האט בענעפיטס, למשל א פארסט סעיווינגס, יו קענט טעיק אוט די מאני איזילי אן עני רעיני דעי, קענסט נישט סתם אזוי גרינגערהייט ארויס נעמען די געלט, אקעי, סאו יעצט נאכדעם וואס כ'האב געגעבן די גאנצע הקדמה, רוב אירע וועלן זאגן וואס הייסט פארוואס, פשוט פארוואס מ'קען נישט רעדן פון דעם, ווייל איך האב דאך געזאגט אז מ'קען נישט ארויס נעמען די געלט פאר עידזש פֿופֿצן און איין און א האלף, ממילא קען איך נישט זאגן פאר א מענטש אז ער זאל אריין לייגן די געלט אין א פאר און וואן קעי. אבער דא איז דא נאך א law וואס ס'קען זייער שטארק זיין אז דער שואל האט אינזין געהאט די law בשעת ער האט געפרעגט די קוועשטן, וואס כ'האב הנאה אז ער איז א עדזשוקעיטעד מענטש, ווייל ער נישט גלייב איך נישט אז ער האט געוואלט געפרעגט די קוועשטן ווען ער וואלט נישט געהאט די אינפארמעישן וואס איך גיי יעצט זאגן. לאמיר דיך פרעגן א שנעלע שאלה, וויאזוי וואלט זיך דיין לעבן געטוישט אויב דו האסט ווען א פרואוון סיסטעם צו מעסטערן דיינע פיינענסעס, אויפבויען זיך א עכטע שטארקע הצלחה מיטן אייבערשטנ'ס הילף, און סטיקן צו א פלען וואס ער ארבעט באמת? קוק, אויב דו ביסט מיד פון פילן אווערוועלמד און סטאק, אדער ביסט פלעין נישט זיכער צו דו מאכסט די ריכטיגע פיינענשאל דעסיזשענס, זאלסט וויסן דו ביסט נישט אליין. רוב מענטשן מוטשענען זיך ווייל זיי האבן נישט די ריכטיגע גיידענס, די ריכטיגע הדרכה, אדער די ריכטיגע טולס, אדער א גוטע שטארקע סופארט סיסטעם וואס ס'זאל זיי האלטן אקאונטעבל. דאס איז עקזעקטלי פארוואס איך האב קריעטעד די גוט געלט קאמיוניטי. ס'איז א פרייוועט קאמיוניטי וואס איך פערסענעלי, איך אליין, גיידט אייך בעזר השם מיט פרואוון סטרעטעדזשיס צו בילדן לאנג טערם סוקסעס. עס באקומען עקספערט גיידענס, פראפעשענעל טולס, און א קאמיוניטי, א קהילה, א צאמנעם פון לייק מיינדעד פיפל, מענטשן וואס טראכטן די זעלבע, וואס זיי האבן איין גאול פון לאנג טערם פיינענשעל סוקסעס. אויב דו ווילסט פיינעלי נעמען קאנטראל אויף דיינע פיינענסעס און זיך בויען אמת'דיגע הצלחה, שיק יעצט א מעסעדזש מיט די נומבער וואן צו אייט פאר פייוו פייוו סעווען טו וואן טו וואן טו און מען וועט דיך צוריקשיקן בעזר השם וואס דו דארפסט טון צו דזשוינען די קאמיוניטי. פליז ווארט נישט ביז סאם דעי וועסט עס טון, ווייל די סאם דעי נעווער קאמס, ס'קומט קיינמאל נישט אן, נעם די ערשטע סטעפ רייט נאו, יעצט, בשעת דו הערסט עס, פאוז און שיק די מעסעדזש נאמבער וואן צו עיט פאר פייוו פייוו סעווען טו וואן טו וואן טו. איך ווארט דיך צו זען אין די קאמיוניטי און דיך האבן אלס א מעמבער ביי אונז אין די קאמיוניטי. ס'דא א געוויסע עקסקלוזשן, אויסנאם, פון דארפן צאלן די טען פראסענט פענעלטי אויף א IRA וואס דאס איז א פירסט טיים האום בייער אז אויב א מענטש קויפט א הויז די ערשטע מאל סדארף זיין די ערשטע מאל אבער כ'מיין אז סדארף נישט זיין די ערשטע מאל סגענוג אז דו האסט נישט געקויפט קיין הויז אין די לעצטע צוויי יאר אקעי, מען רופט עס די פירסט טיים האום בייער, סאו אויב דו האסט נישט געקויפט קיין הויז אין די לעצטע צוויי יאר, קענסטו ארויסנעמען די געלט אן קיין פענעלטי, אפילו דו ביסט סאך יונגער פון עידזש פיפטי ניין ענד א האלף, האועווער, ס'דא א מעקסימום וויפיל דו קענסט ארויסנעמען, און די מעקסימום איז צען טויזנט דאלער, קענסט נישט ארויסנעמען מער ווי צען טויזנט דאלער, דאס איז ביי א IRA. ק, און אגעין, איך בעט ענק איבער אויב איך קאנפיוז ענק דא, מען שיסט ענק ארויף לאוס מיט געזעצן און מיט רולס, אבער איך מיין אז ס'איז א גוטע זאך איינמאל אויסצושמועסן און און האבן די אינפארמעישן. סאו, דאס איז איין זאך. אוועקצולייגן געלט פאר ריטייערמענט איז קען עס זיין אפשר א גוטע זאך, האסט עס דארטן, טאטש נישט די געלט, ס'קען זיין א פארסט סעיווינג ווייל דו גייסט נישט סתם אזוי טאטשן די געלט פאר יעדע זאך, באט אויב טוסטו ספעסיפיקלי צו קויפן א הויז האסטו א מעקסימום פון צען טויזנט דאלער, און אויך נאר אויב דו האסט נישט געקויפט קיין הויז אין די לעצטע צוויי יאר. דאס איז ביי א איי אר עי. פאר א וואן קעי האט א אנדערע law אז דו קענסט ארויסנעמען א לאון פון דיין פאר א וואן קעי פון האלב פון די געלט אדער פופציג טויזענט דאלער וויטש עווער איז לעס. דאס מיינט אין אנדערע ווערטער לאמיר זאגן דו האסט הונדערט טויזענט דאלער קענסטו ארויסנעמען א לאון פון פופציג טויזענט דאלער. אויב האסטו דארטן זיבעציג טויזענט דאלער קענסטו נאר ארויסנעמען א לאון פון פינף און דרייסיג טויזענט דאלער. סאו ווען דו טוסט אזא זאך קענסטו ארויסנעמען א לאון פון די פאר אוואן קעי, די פראבלעם איז אז דו דארפסט עס צוריק לייגן מיט אינטרעסט, און ס'פאנגט אן צו ווערן א גאנצע א גאנצע מעס אויף די גאנצע זאך, סאו איי וואודענט רעקאמענד אז דו זאלסט קויפן א הויז דורך א IRA אדער א פאר אוואן קעי, אז דו קויפסט א הויז דארפסטו האבן די לעצטע פוש, האסטו א דאס פון צען טויזענט דאלער פון די IRA, דארפסט האבן די לעצטע פוש, קענסטו נעמען א לאון פון דיין פאר אוו וואן קעי פאר א חלק פון עס, נישט צו סאך, א חלק פון עס, אויב דו האסט א פאר אוו וואן קעי, אבער עס איז זיכער א גוטע זאך זאלסט אויפסעטן אוועקצולייגן אין א IRA, אויפסעטן אוועקצולייגן א פאר אוו וואן קעי בכלל פאר ריטייערמענט, ווייל אונז רעדט מען אייביג חתונה מאכן חתונה מאכן, וואס איז מיט ריטייערמענט? דא האבן מיר אונז גערעדט פון קויפן א הויז, ווען די ס'קומט צו חתונה מאכן איז נישט דא אפילו די עקסקלוזשן אויך נישט, האסט נישט קיין שום ריזען וואס דו זאלסט מעגן, האסט נישט קיין שום לאו אין די IRS וואס זאלסט מעגן ארויסנעמען געלט פון דיין IRA אויף צו חתונה מאכן, פון די פאר און וואן קעי קענסטו עני טיים נעמען א לאון. ווייל ווייל די פאר און וואן קעי האט נישט קיין שום ריקווייערמענט וועגן קויפן א הויז אפילו ווען אייער רעבע וואס איך שמועס פריער האט א פירסט טיים האום בייער פאר און וואן קעי פאר עני ריזען וואס די ווילסט ווילסטו נעמען א טריפ וויקעישן מיט דיין גאנצע פעמילי ערגעץ און ס'קאסט דיך געלט קענסטו פון דארטן אויך נעמען פאר דעם אויך נעמען די לאון קיינער גייט דיך נישט פרעגן פארוואס די נעמסט די לאון אבער נאר פופציג פראצענט אדער פופציג טויזענט דאלער וויטש עווער איז לעס סאו וועגן דעם, אויף חתונה מאכן גייט עס דיר נישט גייט דיר דאס נישט העלפן צו לאנג. און איך וויל אויסשמועסן אז מען רעדט פון דעם, ס'איז זייער א וויכטיגע זאך ארויסצוברענגען, אז מען רעדט דא אסאך פון חתונה מאכן, ווייל העפענס טו בי אז זייער אסאך פון אונזערע ליסענערס זענען אינגעלייט וואס זיי פאנגען אן אדער זיי זענען שוין אינמיטן אבער זיי דארפן אוועקלייגן געלט צו חתונה מאכן און דאס איז די נעקסטע זאך וואס זיי זעען. אבער ס'איז דא אזוי סאך מענטשן, אינקלודינג פון אונזערע צוהערערס דא אין די אין די שמועס, וואס זיי גייען אויך האבן א גרויסע ניד פאר רעטייערמענט אין די עלטערע יארן, ס'איז דא מענטשן וואס האבן ריעל עסטעיט, ס'איז דא מענטשן וואס האבן אינוועסטמענטס, ס'איז דא מענטשן וואס האבן ביזנעסער, ס'איז דא מענטשן וואס זיי האבן נישט עכט קיין אינקאם, קיין פעסיוו אינקאם אדער א סעיווינגס וואס זיי האבן אוועקגעלייגט וואס זיי גייען פון דארטן נעמען געלט און ווען עס קומט צו די עלטערע יארן ביי רוב מענטשן האט מען שוין נישט די זעלבע כוחות, וואס מ'האט געהאט אין די אינגע יארן, עספעשעלי איימס האט געארבעט פיזיקלי, אדער אפילו נישט פיזיקלי, אפילו אין א אפיס, ער האט געארבעט שווער און ער האט יעדע וואך באקומען זיין וועידזשעס און ער האט געדארפט פון דעם לעבן, ער האט געלעבט פעי טשעק טו פעי טשעק, עס קומט אין די עלטערע יארן איז זייער זייער שווער פאר אזאך פאר אסאך אזעלכע מענטשן, די דזשאב מארקעט איז נישט די זעלבע, טעקנאלעדזשי טשעינדזשט זיך און דו ביסט נישט אפ טו דעיט, וואטעווער ס'איז, און די בעסטע פלאץ, די בעסטע צייט אנצוהייבן צו טראכטן פון דעם איז אין די יונגע יארן, נישט ווען דו ביסט פופציג זעכציג יאר פאנגט מען זיך אן צו דערמאנען פאר דעם, ווען דו ביסט צוואנציג פינף און צוואנציג יאר דארפסטו וויסן א חלק פון דיין געלט דארף אויך ווערן אוועקגעלייגט אז דו זאלסט קענען האבן אין די עלטערע יארן געלט בעזר השם, אנלעס דו האסט אינוועסטמענטס, אקעי איז דיין געלט אוועקגעלייגט אין אינוועסטמענטס, פאר אזא זאך קען א איי אר עי זיין זייער גוט, א פאר אר וואן קעי קען זיין זייער גוט, און נאך אסאך דיפרענט מינע פענשאן פלענס וואס ס'איז דא, וואס ס'קען דיך פאר דעם העלפן, און דו קענסט האסט טאקע לימיטעישאנס וויפיל דו קענסט ארויס נעמען, און דאס קען זיין א גוטע זאך, ווייל דאס וועט דיך העלפן זאלסט נישט פאטשקענען די געלט סתם וועגן איינמאל דו דארפסט האבן די געלט זאלסטו עס גיין פאטשקענען. פיין. סאו אונז האמער גערעדט וועגן א איי אר עי, אונז האמער גערעדט וועגן א פאר אר וואן קעי, אונז האמער גערעדט וועגן א ראט איי אר עי, כ'האף אז כ'האב דיך נישט צופיל צומישט, און לאמיר נאר רעדן פון נאך איין זאך. ווען דו קוקסט אויף אוועקלייגן געלט כדי צו האבן א טעקס בענעפיט פון עס, ווילסט האבן פון דעם א טעקס בענעפיט, איז דא נאך זאכן וואס דו קענסט אריינקוקן וואס דאס קען יא זיין אינטערעסאנט ווען ס'קומט צו חתונה מאכן. איינס פון די זאכן וואס איך טראכט יעצט איז א אגמא אקאונט, UGMA, יוניפארם גיפט אף מיינערס עקט אקאונט. אגמא, דאנט ווארי, דארפסט נישט וויסן וואס ער מיינט. בעיסיקלי אבער וואס ער מיינט איז, אז דו לייגסט אוועק די געלט פאר דיין קינד. יעצט די מעלה פון דעם איז, אז וויבאלד דו טוסט עס פאר דיין קינד, דאס הייסט אויף די סטעיטמענט גייט שטיין דיין נאמען, קוסטאדיען פאר די קינד. סאו למשל אז איך מאך עס גייט שטיין חיים עקשטיין, קוסטאדיען פאר סרולי, איזריעל עקסטין, ווייל איך האב א זון איזריעל. אקעי? סאו דאס וואלט ווען געשטאנען דארט אויף די סטעיטמענט. און די געלט אבער ליגעלי איז די געלט נישט מיין געלט, איינמאל כ'האב עס דארט אריינגעלייגט איז די געלט מיין קינד'ס געלט, איך בין די אפיטרופוס פאר עס, איך בין די קאסטאדיען, איך דארף מאכן דעסיזשענס פאר מיין קינד, אבער ווען די קינד ווערט עלטער און איך דארף חתונה מאכן די קינד, קען איך נאכדעם ארויסנעמען געלט פון די פלאץ כדי צו צאלן עקספענסעס פאר די קינד'ס חתונה, ווייל איך מעג מיט דעם טון עניטינג וואס איז פאר די קינד'ס בענעפיט, די זאך, די פראבלעם איז נאר, די חסרון פון עס איז, אז ווען די קינד איז עלטער, ס'דא דיפרענט סטעיטס מיט דיפרענט לאוס, באט זייער אסאך סטעיטס האבן די לאו פאר עידזש טווענטי וואן, ווען די קינד ווערט עידזש טווענטי וואן קען די קינד זאגן, ס'איז מיין געלט, ס'איז נישט דיין געלט, שכוח פארן עס וואטשן פאר מיך ביז יעצט, און יעצט נעם איך עס און איך טו וואס איך וויל מיט עס. אויב דו האסט די קאנסערן דעמאלטס טו עס נישט. באט אסאך אידן גייען כסדר אן פאר טווענטי וואן, און דו וועסט קענען מאכן דיינע אייגענע דיסיזשענס, און אפילו אויב נישט, וועסט נישט דארפן די געלט, אסאך מאל קען זיין אז דאס וועסט אפילו בתשיית חיים וועלן געבן פאר דיין קינד, סאו יעדע סיטואשען איז אנדערש, דארפסט דאס אבער וויסן. יעצט די מעלה פון עס אריינלייגן דורך אזא וועג איז, ווייל ווען די געלט, דו לייגסט עפטער טעקס מאני, האסט פארדינט געלט, האסט געצאלט אויף דעם טעקסעס, און אזוי לייגסטו עס אריין, אבער זייער אסאך מאל אויב דו טוסט עס אויף די וועג, איז די. א חלק פון די געלט וואס ס'וואקסט יעדע יאר גייסטו אויף יענס נישט דארפן באצאלן קיין טעקס, סאו דו גייסט האבן א געוויסע עקזעמפשן, אויב וועסט מצליח זיין מיט די אינוועסטמענטס, לאמיר זאגן דו לייגסט אריין געלט פאר חתונה מאכן, פאנגסט אן מיט אפאר הונדערט דאלער א חודש, ווילאנג ס'קומט נישט אן צו יענע לימיט, וואס ס'איז אויכעט דיפרענט אין דיפרענט פלעצער. סאו איך זאג ענק בעיסד אויף צוויי טויזנט טווענטי פֿיר, איז דא די ערשטע דרײַצן הונדערט דאלער וואס די פארדינסט גייסטו אויף דעם נישט באצאלן, און נאכדעם די אנדערע דרײַצן הונדערט איז דא א קליינע טעקס אזא טשיילדס טעקס רעיט פון צען פראצענט און נאכדעם, קיצור ס'האט א אנדערע סקעדזשול וואס ס'קען דיך געבן געוויסע טעקס בענעפיטס וואס די וואלסט נישט געהאט אויב די אינוועסטערסט סתם אזוי, אבער די דארפסט וויסן אז דאס איז. פאר די קינד. קיין. איך גיי נישט זאגן אז מ'גייט דיך נאכקוקן, און די ריסק אז מ'זאל דיך כאפן אז דו האסט געטון עפעס אנדערש מיט די געלט איז עכט קלאוס טו זערא, נאר אויב די קינד גייט דיך סוען אין קאורט פאר דעם, חס ושלום. באט די גראדע וועג פון עס טון, מ'טוט עס פאר די קינד און ס'איז פאר די קינד'ס בענעפיט, און אזוי האסטו עס אוועקגעלייגט אויף א וועג וואס דו קענסט אויכעט פון דעם בעזר השם נוצן צו חתונה מאכן קינדער. איך וויל נאכאמאל דערמאנען, האסט עני קוועשאן שיק אריין צו עיט פאר פייוו, פייוו סעווען טו, וואן טו וואן טו, שיק א טעקסט, און מ'עט פרובירן צו ענטפערן בעזר השם אויף די קומענדיגע שיעורים.